Nos a yega den e luna di December i nos ta kontentu ku bo ta skohe pa wak nos podcast Reset Sessions un biaha mas. Promé ku nos kuminsá ku nos tema, mi kier a yama danki na nos sponsor mayó, ku ta Bambi Babario. Bambi Babario ta un proyekto ku ta supsidiá diferente kòm se dice inisiativanan ku ta enrikesé nos komunidat riba diferente área. Mi ta. Konseha boso tambe pa bai riba Bambi Babario su Facebook page i like nan pa boso mes tambe por tuma nota riba diferente proyektonan ku nan ta supsidiá aki na Kòrsou. Tambe nos kier a yama danki na Ashley, Ashley Home Furniture, ku for di un inisio a kere den Reset Sessions for di temporada ku nos tabata na radio i nan tambe awor aki ku nos ta drenta den luna di December mas ku klaro ta ful ful prepará. Ku tur e tipo di mueblesnan ku abo lo tin mester pa asina hasi bo hogar un tiki mas plasentero, un tiki mas dushi den e temporadanan di fiesta ku ta na kaminda. Tambe nos tin ku remarká ku dado momentu tin ora riba nos riba e screen di e podcast bo ta mira un QR code kaminda ku bo por scan esaki i esaki ta yeba bo direktamente na den kontakto ku Ashley via di app den kual bo por komuniká ku nan i na momentu ku bo menshoná Ku bo a mira esaki òf bo a scan e kouda aki pa medio di Reset Sessions lo bo risibí tambe dies por shento di deskuento riba bo próksimo kompra. Pues esei ta un win-win situation. Mi ta yama bon biní na mi dos koleganan ku ta Rochelle i Queenie pa asina nos ban start e seshon di awe. Yes. Anto awe nos ke subi riba un topiko ku mi ta kere ta poko kontroversial. Pasobra ora bo tende palabra so e topiko ku nos ta bai trata awe ta konflikto e dame pone asina aki e bentaha di konflikto. Pasobra tin ora nos papia di konflikto nos ta mire komo algu negativo mesora e hecho ku tin clash of ku tin problema ku tin frikshon nos ta konsidera algu negativo pero nos ke para keto nan netamente pasobra tin ora. E reset ei ta necesario pa bo wak algo tambe di forma diferente pa bo por saca e beneficio cu bo ke saca fei dje. Quindi, si nos papia di conflicto pa abo, con abo ta categoriza conflicto? Kiko ta pa bo? Bo sa, na momento cu nos a scoe e topico aki, tabata mesora ma bay busca e diferencianan cu bo tin den conflicto. Bo tin conflictonan cu ta bisa conflictonan cu ta keda positivo, Anto konfliktonan tambe ku por ehèmpel ta bai riba un base ban bisa un tiki negativo, ku ta ban bisa tacha e hende. Anto ta e palabranan ku bo ta usa na momentu ku bo ta den e konflikto ta hopi importante pa un persona por sinti ku nos tin un konflikto pero mi tin gana pa nos yega na un solushon. Pero na momento di un conflicto no hay por nesina ki hopi pia netamente tin hopi cos ta un rol netamente laga nos ta sincero un conflicto no ta bonito un conflicto ta un dialogo un desacuerdo un conflicto hopi bia ta ora cu ya caba nos papia di friccion basta fuerte cu hende ta topa hende ta ya dal den otro nan mi wou cu Suheira con abo ta mira conflicto Suheira? Bon, manera na bo sabi es awor e conflicto realmente ta ora cu tin mas cu un partido di mes. Pa bo tin un conflicto cu un hende e por ta one on one of e por ta un grupo contra di un grupo. Ami ta mira conflicto como un oportunidad hopi bia, depende con madura bo ta mentalmente, como un oportunidad pa cambio. Pero si bo ta mira conflicto como un algo cu nos ta bisa si bo ta ervare como algo cu ta. yuda mi ratu negativo of ku bo ta sinti bo ataka na momentu ku un hende bo haña bo den un klench ku un hende ta pa motibu ku por ta tin diferente kosnan ku a sosodé ku no a wòrdu atendé ku bo a kana yega einanan. E por ta e por ta e por ta dos kos e por ta esei manera bo ta bisa e ora ei un. Monton di problema cu tabata tin chiki chiki chiki chiki, anto New hende no kier a papia di dje, tur hende a scoge pa laga nos keda ketu, anto despues por ta yega na un conflicto grandi. Pero loke mi tabata ke men awor ta, na momento cu por ehempel bo ta den un conflicto cu un persona, ami a bira hopi consciente di dje, Kiko bo ta bisa den e konflikto? Anto, tin bia bo sa ku bo ta den un konflikto ku un hende? Manera mi ta kue awor aki den pareha, bo ta den konflikto por ehèmpel ku bo pareha, pero bo sa ku bo no tin gana di kibra ku otro. Dus bo ta den un konflikto, pero e manera kon bo ta formulando bo frasenan ku bo ta saka, bo ta tòg tene kuenta aserka e otro ku mi no ta bisando bo e kosnan aki pa kibra bo. Mi ta bisando bo e kosnan aki paso kisas bo a sinti falta di atenshon, bo a sinti falta di algu. Bo ta sinti ku nos ta nos ta un komunidat ku ta wòrdu siñá kon pa ekspresá, paso bo ta bo ta menshoné, anto na mi pone asina p'esei p'esei awor ami ami a pone e lus riba e echo ku Si bo puntra ami, ojalá nos tur por yega na e parti ei ku na momentu ku bo ta den konflikto bo ta asina den kòntròl ku bo ta keda pensa, Kiko mi ta bisa na e momentunan aki? Ami tin un kos ta bisa semper, tin kosnan, mi ta mi ta kasá anto tin ora mi ta bisa tin kosnan ku si den un konflikto lo bo a bisa, There's no coming back. Kieman ta importante pa bo sa tin ora. Su palabra ku sali un por regresa. Korekto. Kieman ora bo ta den konflikto ei, kieman e loke e loke ku inintris dilanti di wak kiko bo ta papia e ta hopi hopi importante pero nos tin ku ban tene kuenta si ku realidat. Anto e realidat ei mi ta kere ta ku gran mayoria di nos komunidat ora nos ta den konflikto Nos ta. Spit it out. Bo ta saka tur kos, bo in. Wak, pasobra ora bo kai den konflikto, mi ta kere esei ta e kos. Ora bo kai den konflikto ku mesora bo mira e persona komo enemigu, na e momentu ei bo ta pensa, mi ke bisa es persona aki tur kos pa mi, kibr'el. Paso dikon? Paso na momentu ku bo ta sinti bo di hurt, bo ta sinti ku bo tin gana e lokal ku bo ta sinti, bo ke pa e otro hende tambe sintié. Anto kiko ta pasa manera awor ei? Ma tene uni bo san bisa over di si nos komunidat mes kon nos ta bai om ku konflikto. Si bo mira por ehèmpel fo'i mucha kon riba e parti sosial emoshonal e muchanan for di den skol, pasobra e kalo skol hopi bes nos ta keda bai bèk skol pero e ta un realidat si ku den skol aparte di kas bo ta bisa ta eduká mucha. Pero si un mucha por ehempel. Un mucha cu na cas ke bisa algo. Keda ketu. Corecto. Si. Cuanto chance un mucha ta haya. Tal bes eynan e ke yega netamente cu nos no ta bezig ta educa nos yiunan riba e parti social, emocional suficientemente pasobra por ta nos nusa miho. Pasobra por ehempel si bo ta mira e verschil. Un mucha homber por ehempel e ta bisa bisa. Bo ta bai seka mama, mama ta bisa bo, Esaki ke ta bisa bisa bisa mucha hòmber bo ta? Òf por ehèmpel komo mucha hòmber bo ta yora? Ai basta keda yora! Anto di mi a menshoná tambe e e sgèldwoord mahón si tambe ta kiko kiko bo ta? Ke mende e parti sosial emoshonal ku bo ta pone ku un mucha afe chikitu e no ta wòrdu eduká ku e por ekspresá su mes pa solushoná algu ta pone ku ora ku sigun bo ta bira grandi tambe bo no sa kiko bo tin ku hasi ku sierto sentimentunan. Anto, te ku na grandi bo ta bai ke sigui den tur e relashonnan ku lo bo tin, relashon di amistat, relashon den trabou, relashon ku pareha, bo ta keda bai mei kuné te na momentu ku bo sea siña den buki of whatever of wak reset sessions anto ku bo ta bisa hey no mi tin ku kuminsá siña analisá mi mes rimas mi wak dikon mi ta aktua asina aki anto pa mi por tur mi un persona. Anto laga nos laga nos pone esaki tambe pa bo no kere ku nos ta hende ku ta biba sin konflikto nos tambe tin konflikto bo tin ku siña manehá konflikto importante ta na momento ku tin konflikto komo ta manehá na e momentu ei, pero tambe despues tin momentu tambe ku bo tin ku disidí ku awor aki no ta e momentu pa hib'é konflikto aki tampoko ke mente ora ta bon pa asta den e tipo di desaroyo ku bo keba pa bo mes, bo sa di bo mes awor aki mentalmente kisas mi ta kansá, mi ta iritá ku mi bai dren di konflikto aki awor aki kemen koreto. Si nos papia di bimèk pasobra ora bo a menshona wòrdu e parti di ekspresá etcetera mi haña masha bunito tin un persona ku a komentá riba un di nos episodionan esun kaminda bo tabata papia di idioma i a ta bisa nos ta papia kuater idioma i nos no por ekspresá den niun mi a haña e mi a haña asina el a pone mi pensa masha hopi mes ku eigelijk Tin un diferensha den papia un idioma, anto komunika, anto ekspresá bo mes. Korekto. Pasobra ekspresá bo mes ke mendi deskribí e loke bo ta sinti pa un otro por komprondé kon bo ta sinti bo mes na e momentu ei. Anto esei tambe ta eksigí di bo tin ora pa bo kita bo ego for di un banda anto pa bo por bai bèk den bo mes. Asina nan ta bisa konflikto ta manera un spil. Pasobra konflikto ta bai reflehá bèk kiko bo tin den bo. Na momentu ku bo ta haña bo den un konflikto, e ta tambe un chèk bèk pa bo mes, Kiko ta e norma i balornan ku pa ami ta importante? So por ta un hende ta bisa bo algu, abo ta eksperensiá esei komo algu hopi no ameno, pero e persona den su norma i balornan no a para ketu mes ku pa abo. E cos si ta hopi importante. Tin hende por ehempel ta papia palabra malo normal. Por ehempel un otro hende ya ta wak bo cu un cara manera hey, di como ta papiando asini? Bo ta papia mahoos. E ta stigmatisa bo anto e ta hala patras. Anto asina bo tin por ehempel cu conflicto. Tambe por ehempel ta laga bo atrobe pensa. Esaki ta un parti di mi ku ke tu bai mester di sanashon? Pasobra tin b'e un hende ta bisa bo algu, anto no nesesariamente e tabata ke meandi malu, pero e forma ku abo a risibi esei ta laga bo reakshoná di un sierto forma. Cu de facto un otro hende para pafo ta pensa, ey, e cos tin ta dje ergi, dicon bo a reacciona asina? Pero abo tin un parti den bo ainda cu tin falta di healing, bo tin cu bay sana, anto el a mishi cu bo trigger point. Anto tin ora nos ta cla, tin ora, ora tin un conflicto pa mustra cu e otro ta malu, anto e parti di por ta Wak bek serka bo mes. Hasi e outo-análisis pa bo wak bek, Ey, dikon e kòke a bira un konflikto? Dikon m'a yega te aki nanan? Kiko mi por a hasi pa tòg e situashon aki kana diferente? Anto esei bo ta haña tin be ku no ta fásil. Foral e parti di outo-krítika, nos ta siña hopi bia ora tin un problema, fechi ki kaba. Pa bo yega kiko a pasa, mama nota e atatatatata, bo ta kuminsá ku e verhal mesora pinpoint. Anto einan komo mayor bo tambe tin ku siña mama ta puntra bo kiko abo a hasi. Bo komprende? Dus e parti di outokritikat, korekto, pa bo tambe por ban bisa wak bo mes bèk. Awor nan mi pone asina aki, bo a bo a tep awor e parti di relashon, nan mi pone asina, mi ke a mi relashon, no nesesariamente ainda di pareha. Pasobra mi ta kere bo tin relashon di mayor ku yu, relashon di ruman ku ruman, relashon kaminda ku ta amistat, pero relashon amoroso tambe. Anto hopi bia bo por usa e relashon amoroso komo ehèmpel, pasobra e ta un eksagerashon, eh, ora ku hendenan ta gusta otro ku nan kuminsá e fase bunita ei di ke brasa kesunchi ke tene manke, anto na un momentu dado, Komprondé, es i nos ta bisitá mi, komprondé e balor di konflikto, pasobra bida no ta bai keda ke men. E echo di komprondé ku tin fasenan ku kada relashon ta pasa dor di siklonan pa sea bira mas fuerte òf na un momentu dado stòp di eksistí. Anto ku famia e ta e ta un tiki ménos fásil pasobra ya. ta ruman ku ruman, ta mama ku yu, nos ta karga ku otro, no tin ki mas tantu. Propio bia relashon di pareha ei ta e ehèmpel ku mi ke usa aki pasobra ta un relashon ku bo ta skohe p'e. Anto un relashon ku bo ta yu sigui skohe p'e tambe si bo ke p'e sigui eksistí. Pero si nos papia yora di relashon di pareha anto e e momentu ei ku. Conflicto presenta paso shonnan si tin un cos cu nos ke garantisa bo ta cu bo ke biba cu hende ta bay tin conflicto. Ma yega yami cu un gay cu bisami Queenie bo sa ami gusta fase een manera e pey ke ki subi fase twee ke ke cuminsa pain point Queenie no bo si kico cu problem no ama caya fo bo a wou un otro atrobe pa bo pasa awe mi mi tabata pensa cu kizas esey tambe por ta e hecho cu hende ta cay den player. di bo bisa ku hende por ta un player pasobra tin be si niun hende no ta papia ku bo di relashon anto bo no sa e diferente fasenan ku relashon tin ku pasa den dje bo tin e sintimentu ku e e muchu aki gusta pleita ta kuminsa bisa mi kos ami no ta asepta e koki le ku mai keda abi i banda ami no keda ki banda. Maneha konflikto pasobra si bo a hopi hende hòmber tambe no gusta konflikto no gusta korekto un muhé ku ta pleita no e muhé ku ta pleita tambe bo otro ku no ta pleita. Tur ta bai pleita n'un dado momento. Toh einan bo ta e kai den e wega di player. Pero, fácil fácil. Pero manera mi tabata bi, manera bo tabata bisa awor e parti di e promé fase di ban bisa relashon, tur kos ta dushi leuk en aardig. Despues bo ta bai den e di dos fase kaminda ta e storming fase. Correcto. Pasobra nos ke nos ke spliká bo ku esaki eigenlijk e ta parti tambe gewoon di kosnan ku a wòrdu investigá sientífikamente ke men E ta kos ku si bo informá bo mes riba dje, bo tambe por manehá ke men. Ora hende bini huntu, nos ta kuminsá den e fase dushi ei, fase uno, nos ta bini huntu, nos tur ta komportá nos mes mas nechi ku ta posibel. Anto ku no ta menshoná awe rei, e momentu ku nos ta kuminsá sa ken uñanan, manera nan ta yama. E momentu ku bo ta kuminsá ta bo mes. Bo mes, yes. Bo ta un ando wega mas, bo ta bezig ta habri e porta, portá mas manera e muchu muhé a bisa bo si kaba, e ta. Bo tin mi in the pocket kaba. Bon ta bezig ta un gerol di sinku abo ta paga mitar mi ta paga mitar abo paga tur paga tur paga tur paga tur anto ei na e cosa di bida real mascarada na cay correcto anto con bo ta bay deal den e fase ey kico ta tips nan cu nos por duna fase twee storming storming phase na momento cu bo ta sinti bo comodo den e relacion. bo sa no tur kos tin di a ber eigenlik ku e hende individual pasobra nos ta papia weliswaar si den den kuadro di relashon si pero na momento ku bo mes no por regulá bo mes na niun momento of bo no sa den ki fase abo mes ta aleo mai den fase den relashon ami ke papia un tiki bai bek un rato p'e riba e fase ku bo ta Emoshonalmente. Bo ta den fase di sobrevivensia, bo ta den un fase emoshonal òf bo ta den un fase ku bo ta konsiente. Nan ta yam'é tambe ehekutivo. Tin un asina yamá conscious discipline ku ta un, kiko nos ta bisa? Un método ku ta eigelik diseñá pa skolnan, pero ta, ku ta derivá for di diferente, kiko nos ta bisa? Teorianan un tiki, sa, di loke, un kohe nes un mente ta enkaderá, bo hèrsennan, ku bo ta funshoná komo hende. Anto, Hopi bia nos ta fungi autopilot. Esei ta pasa tambe cu hopi bia nos ta drenta den conflicto cu hende. Pasobra si mi no sa den ki estado mi ta na e momentunan aki, kico cu ta cu sosode? Por ta e por ta chikitu, si mi ta den un estado emocional e por para bira un cos of si ta den di sobrevivencia mi por Zondra kore bai. Dus esei eigenlik ta bon si si si bo konosé bo mes, ke mihó bebé bo ke konosé bo pareha, pero ami lo bisa siña konosé bo mes mas tantu den fase fase un bo ta haci leuk, den fase dos bo ke men kosnan a kuminsá bira serio, bo ke kla kore sali kore bai, nò. Bo tin wak kiko te kosnan ku bo ta ku ta bo ta pone warda na dje? Kiko te kosnan ku ta pone ku nos relashon ta bai keda sano? Anto na dado momentu di ora p'e nos tin miedu di pèrdè hende. Por ta den fase dos a yega na e momentu ku mi tin ku bisa bo, esaki ta pasa dus? Duika duika. Nos tin ya un par di tempu huntu, tòg mi ta ripará ku bo ta hasi nèt e kosnan ku mi no ta gusta. Pasobra por ta poko ratu pasaba a bira bisa mi. Pa nos ban hasi algu, pero m'a bisa bo Angel ku mi ta tin gana, pero tòg bo ta keda para keda para riba dje ban no ban no ban no, pero m'a bisa bo bo sa mi ta stibi dje bo i nan mi ntui ki espasio. Pero atrobe si bo konosé bo mes i bo ta durf di kart anse ke e pareha bisa tene ki bo sa awe mi ta sinti masha great. Anto pende ku konosé bo tambe. So si bo no konosé bo mes bo no por Eksigi sierto trato tampoko di e otro un persona. Dus oir den fase dos, si e amor no ta masha denderend, mi ta kere ta te ei ta yega tambe te fase dos tambe. Si bo no ta komunika ku otro, komunikashon ta hopi importante. It esei eigelik ta tur e eshu eigelik ku ta trese konflikto, e falta di komunikashon Duidelijk, so comunica ta un cos y comunica efectivo ta un otro un cos atrobe. Atrobe mi ta pensa riba e parti di comunicacion einanan, ta bon pa bo tin bon deliña cu otro kico ta e expectativanan. Mi ta kere hopi bes e cos ta bay robes door di expectativanan cu bo tin ser di un persona, anto ora e no por cumpli cu e expectativanan cu bo ta tin di dje, e ora e bo ta bay cay den un desapunto. Bo komprendé? Anto esei tambe tin bia ta pasa hopi den relashon, den e fase dos ei, ku bo tin sierto espektativa di un persona, anto ora e no kumpli ku e espektativanan aki, bo ta sinti bo tin ora merera desapuntá. Bo komprendé? Anto mi ta kere esei ta algu ku no tur bia ta fásil pa un persona tampoko ora bo konosé otro, pasobra manera bo ta bisa e parti di komunikashon ta importante, pero ora bo yega kai sinta, Ami mes tin algu cu ora mi sali, mi ta cora, bo ta bay un caminda, por ehempel, un hende ta bin papia cu bo, e ta, bo sa, e ta haci un gesprek, un conversacion, anto despues e ta bira puntra bo, por ehempel, unda bo ta traha? Ban yuda Aspafico subi nivel di e deporte di cabai na Corsou, cu un tremendo rifa cu chens pa gana un auto no bis no bis MG5, una beyesa di auto. Sorteo ta tuma luga djabièrnè diesnuebe di deizember binti bintisinku durante Wega di Number Kòrsou. Star Motors ta rekomendá bo buska bo lòt awe mes pa kuarenta florin sòsò pa bo ta den i sostené nos deporte lokal. Buska bo lòt serka miembronan di Aspafico i na telefòn seis seis dos sero sinku dos un. Aspafico, huntu nos ta traha pa un futuro deportivo i duradero pa Kòrsou. Buska bo lòt pa bo gana bo auto nobo nobo. Mi no por gaña bo, e contesta ta irita mi. Di como ke sa, e pregunta, e pregunta ta irita mi, di como ke sa unda mi ta traha? E hecho ku bo ta bisa interes, ta buscando sugar mama no, ta buscando sugar mama. Si ta interes ta mustra pero e preguntanan pa ami ta manera preguntanan ku, um. Ta invadi bo privacidad? No ke ta invatí mi privasidat, pero mi ta sinti nun dado momentu Ki relevansia bo e ke tin? ki relevansia e tin komo persona, di komo ke sa kiko mi ta komo profeshon, Por ta e ken kabo den un hoki, no? Por sa manera. Ey, no, pasobra hende hòmber ta traha ku hoki, sí. P'esei ora nan puntra bo sierto konan, nan mente ta traha den hoki. Ke men di, manera an e yefrou aki ta tal i tal, men ke den hoki aki. No, abo ta kai den hoki aki, pèst. Laga mi pone asina aki, e parti di komunikashon ei mi ta kere nos ta papia anto e ta zona kasi klishé. No komunika ku nan. Kon? Bo ta kuminsá un relashon nobo, anto hopi bia den e promé fase ei, komo ku nos tine asina dushi, nos ta pensa ku nunka en ta bai kaba. Anto e importansha, bo ta bo ta mi ekspektativa, anto sigur sigur e ta tambe, pero kiko ta pa bo mes bo. Ma nos a mi abo non-negotiables, pasobra nos ke papia di dos kos a beta, riba bo tin e parti di, anto kisas nos lo tin ku asta pone un otro seshon p'esei, pasobra bo tin e parti di resolve e konflikto, pero bo tin konfliktonan tambe ku bo tin ku yega na e desishon pa bo mes ku e konflikto aki no ta Inter si, mi ta ke ben ku konflikto ku no por derecho korekto resolve. Mi ta kere ta bon pa nos resolve si pa nos pa nos para ketu un ratu pa nos mester renta esei pasobra e ta amplio, nos a bata di konfliktonan De facto bo por a pone un seri pasobra bo tin conflicto den famia, conflicto den pareha, bo tin conflicto di tur soorte e estilo, nos ke pone e parti básico pa bo comprende con e na nos a mey manera nos a mey e fasenan ei ta ora hende bini hunto e parti di storming ei anto si nos por ora cu e storm ei ta bezig den e relacion si nos por realmente renta riba kico ocashona esaki. Kiko di bo mi mester konosé? Kiko di mi abo mester konosé pa bo sa ku. Kiko di mi mi mes no ta sa di dje ku abo a trigger ku mi a bin sa ku mi tin pa mi e konflikto ku mi tin ku mi mesei ku no mi no a solushoná, resolve, promé ku mi a tende un relashon ku awor mi a bin a sa ku oh mi tin somewhere algo ei ku mi mes tin ku resolve promé. Pa mi porta un pareha. Anto kiko ta e partinan di mi mes ku mi den ku bai traha riba dje ku mi ku reset? Korekto. Kila e parti ei pa despues dje ei kada bes bo sa a ok e hende ki por ehèmpel a mi ta duna un ehèmpel bo ta ya kasa tur dia bo a kita e paña bo a benta abou por ta bo parti nan ora ta frehe ta pikia pa bo ta ward'e ta ward'e. No wori dushi mi ta siye pa bo. Mi ta siye pa bo ora ku no segue den e fase nan ei. Ami ami. Den fase twee cu ta bira. Den fase twee ora cu eigenlijk abo ta bay kende hise paña y turbia mi ta pidi bo mira ey su guerra bo ya cu e ey parti e esaki un par di bia cu bo ta iritacion ta cuminsa kende pasobra loke nos a bisa tin ora ta cosnan chiki chiki chiki chiki chiki rara bes conflicto ta algo cu ta bula di cero bay shen hopi bia ta cosnan chikitu cu nos no a address cu nos no a papia riba dje ta bira explosivo ten e momento cu diripiente bo ta bula awe riba e paña tira eybou Pero no te paña no te paña tira eybou ta yen cu asunto corecto te echo cu ora mi app bo na trabou bo ta sin mi te laat te echo cu por ehempel bo no ta drecha pan pa mi ma hinta Kema mi tin e expectativa, mi no a comunica niun cu bo, entos den final e paña ey ta cabi bira boom, e Hiroshima cu ta bay cay ey. E cherry riba e bolo. E cherry riba e bolo. Entos esey ta, esey ta keda algo hopi dificil pa bo por deal cu den de relacion. So relacion ta keda algo. Ferfelu. E no ta fásil. Anto ku bo tin ku keda traha riba dje. Ke ta bai? Mesun kos por ehèmpel tambe konflikto tambe ta krea lasonan mas fuerte ku hende. Pasobra hopi bia ora bo sali afó ku bo a pone bo mes tambe habri bo mes, bisa e otro persona kiko ta e kosnan ku a duel bo, anto ku bosnan por pasa over di esaki, bosnan ta bira hopi fuerte. Kon? Kon nos ta hasi kon un hende ta hasi sin ya su mes di seiba so si mi wak awor aki nos komunidat por ehèmpel mesmu ku e yu di Kòrsou nos tin hopi difikultat ku baka bes nos tin hopi difikultat di pone ego un banda pa nos mit otro anto no tin nada di aber kon eduká bo ta òf nò tin di aber hou wèg di karakter òf bo prinsipionan kon bo ta hinká den otro bo prinsipionan òf bo tròumanan bo deseonan ku tin den bo ku bo no òf e preshon di grupo pasobra tin dia tambe bo ta den bo tin sierto hende nan rondoi bo por tambe den un mucha na skol un hende ta hasi bo algu a bo ta sinti ku bo ke pordoná e mucha

Bai bin di palabra, tinamenti kos no ta su kara. Si di temporada ku bosnan ta tei bosnan no a hasié dikon awor si bosnan ta asina interesá, awor si bosnan sa pero temporada bosnan ta sintá bosnan hasié. Ke mende nos ku ta pará aki for ta wak ta mira konflikto konstantemente den nos komunidat. Bo ta sende radio meinta Ta bai over di conflicto sindicato nan dje ki banda si paso nos ta en stoel pa sinta acerca tal y tal minister si paso nos no ta wordo inclui cual nos a papia di dje den nos episodio anterior nos no ta wordo inclui dus conflicto mi ta lanta tur dia di nobo mi ta bisa bo de pais aki mi ta scucha conflicto na tur radio mayoria radio tin conflicto caminda no tin dialogo caminda cu hende no ta papia cu otro paso tin ora. Pabia mi a kere por ehemplo hoy di e t-shirt, mi por a bisa bo den un momento ku mi ta rustig. Ey pasá mi ke splika bo tòg kon bin mi ta papiando bo di e t-shirt aki. Mi ta traha hopi duru, mi ta sòru tur dia pa kas ta limpi, pa kosnan ta ordená. Ki ora ku bo yega ku bo a hasi koe e ta duna ami e sintimentu manera kos bo no ta apresiá e loke ku mi ta hasi aki. Kaminda ku mi ta hasié ku hopi kariño pa bo yega a haña ke men si si bo por dialogá, komuniká ku e persona ey den un forma promé ke kos a yega na konflikto, bo ta evitá asta tur e sensashon ku ta wòrdu kreá. Tin ora dor di kosnan ku bo ta bisa, ey, bon ta un pieu a para bira un baka gewoon kaminda ku hende por a papi'é, hende por a gewoon bo sreik'é. Pero e loke bo ta bisa ey, ora bo wak riba social media, anto ku bo ta wak tin be den comment. Bo no ta mira masha poko ta hende nan tambe ku ta bisa sorry ku ta purba por ehèmpel ok laga nos trese un twist positivo den konflikto i ta p'esei nos a skohe tambe pa bin ku e topiko aki awe pa mira ku hey konflikto no ta nesesariamente malu konflikto mesora ta yuda bo tambe hinka kosnan den e kuadro korekto pa nos por sa di otro kiko nos por spera. Pero e forma di hasiel e, esei ta algu kaminda ainda den e komunidat aki, nos mester por stür. Konflikto ta positivo pasobra realmente e ta krea, men nos ta bisa boundaries, e ta nifiká ku ami ta lanta pa mi mes. Ora ora bo tin un konflikto biabiá e ta nifiká ku bo ta pone, bo ta hala un liña bo ta bisa tende, pa mi protehá mi mes, pa mi bo ta bo ta sali bo ta papia tende. Te akinan, esaki sí, esaya no. Anto dor di esaki, mi ta kere homentu ku bo ta bo ta nabegá paso i nan ami ke bai sí. N'e echo ku ora nos a kaba òf kon ora nos ta nabegá, kon e ta bai? Paso su hei a menshoná e parti di nos no ke baha kabes. Makina bo dos hende den konflikto ku ñui dos no ta bai baha kabes. Kon nos ta nabegá konflikto? Di ki manera? Kiko ta loke tin ku pone mi pensa? Si mi pensa pa mi mes mi ta bisa hopi bia e tin ke ber ku e balor ku bo ta duna relashon. Si mi tin un relashon di amistat ku un persona pa hopi aña, ya es. Mi ta hopi interesa pa e relashon aki sigui i no kibra. E forma kon mi ta drenta un konflikto ku e persona ei ta hopi diferente for di un persona ku mi no tin un relashon kuné. ku mi no ta interesá. Pra bo, bo tin un relashon, makina bo, bo tin un relashon pero bosato dos tin kabesura, bosato dos ta. E high ego ku bo bisa ku bo no ke baka be. E ora ei ta bini e parti di coaching. Si bo tin kualke problema mi ta. Nos ta un komunidat ku ta kustumá buska coaching eksterno? Juist. Tampoko. hopi bia. No, pero coaching externo mi ta kere awor aki nos a denominé cu como e nomber ei, pero hopi bia tin un persona den bo cercania of den un famia cu ta fungi hopi bia como coaching den conflicto den famia. Ki mente si tin un tal problema e persona ei ta e persona cu ta bisa bo sa kico, ban mi ta sinta cu bosan dos, mi ta tende abo, mi ta tende abo, e ta un persona imparcial, esei ta hopi importante pa e persona cu ta sinta mei mei ei ta un persona imparcial. Pa New Ene nos sinti, por ehempel, dje persona ki a drenta e konversashon di kouching ku un prehuisio ke ta bai tuma parti pa abo. Dus, Anto esei ta pasa hopi den ora bo tende kasonan den korte, por ehempel, di tatanan ku ta sinti ku nan mester haña e ke nos ta bisa e voogdij di nan yunan. Hopi bia bo ta tende ku e hende hòmbernan ta bisa bo ku mi ta sinti ku mi ta wòrdu gewoon wèg. Promé ku m'a yega sin nan tende e situashon. Ta den men kaba. Mi ta den men kaba, semper e mama ta haña e gelijk. Anto bo ta bisa tin ora en huvera tin ora bèrdat e parti di ku bo ta sinti bo mes ku bo ta wòrdu skuchá realmente òf ku bo interesnan ta konta. Bo ta mira den diferente kos, manera wak bo ta bisando e parti kouchen bèrdat, pero tin ora bo ta habri bo mes, bo san dos mes ta kòpig kaba, Ya esei ta ta un kos kaba to tin ora bo ta bisa hum bo ta kòpig kòpig hei ta bin tambe tin ora ku tin ora bon ta konfitur hende pasobra bo pareha mes bon ta kla pa ba kabes p'e niun di dos no ta ba kabes pasobra nos ta kòpig o ki ta pone mi pensa si ku mi ta bai konta un otro hende mi mi eshon to laga nan dentro di mi kas. Ta p'esei mi na denominé komo coaching anto mi ta mi ta kere ta bon ku bo menshoné pa nos hasibo sprek bar tambe pasobra bo tin profeshonalnan ku por yuda bo Pero bo tin tambe sigur si bo ta bisa tende den nos komunidat eigenlik nos no ta papia masha dje kuné. Kuenti ban buska un un terapeuta di relashon ku por yuda nos, ban buska un hende ke men. Pero ami lo ke kuminsá mané bo ta bisa. Den pareha por ehèmpel kasá, ora bo kasha i bo tin testigu, bo tin madrina, bo tin e hendenan ei no bo ta skohe nan. Als het goed is. Als het goed is. Nos a skohe nan pasobra ta hendenan ku na momentu ku bo relashon ta den problema, ta hendenan ku nan interes i nan gana pa bo slow make it, nan ta bai kaya den bisa bin, ban papia, ban sinta, ban atendé ku esaki. Bo ta mira den e relashon di rumannan, kaminda ku rumannan por ta apegá. mayor ta kaya den de relacion kisas di amiganan cu bo tin un otro amiga cu di berdad ta amiga e ta hala bosan dos bini ey ban sinta ban papia kemen e e y ta importante pa nos para keto nos dje pasobra den comunidad tambe bo tin cu busca ken ta e hendenan ey ora bo ta relaciona bo mes cu hende ken ta hendenan cu sigur si bo ta bisa ami tuwe no cu problema. Pa baka bes pa pa por papia cosnan ken ta hendenan y y ori den mi cercania por yuda si no mi ta keda un persona cu mi bida largo mi ta cay den conflicto cu hende keda schrap hende sna giv'e riba lista. Sí, anto sin bo ta hañando un opcion di hende cu por yuda bo, anto esey no ta facil pasobra tin bia un hende cu ta sintié confortabel cu bo por acerca bo tambe pa bira coach, anto e parti di coach no tur bia ta facil. Pasobra bo mes komo persona tambe tin bo mes kosnan, anto na e echo ku bo ta ke dañá bo tur dia den konflikto, konflikto, konflikto no ta fásil mentalmente. Me e parti di konflikto aki tambe ta algu ku energétikamente riba bo parti soshal, emoshonal e ta un karga hopi grandi. Foral ku un hende tin ku bini trabou den un situashon kaminda tin konflikto bo ta ripará ku esaki ta algu ku ta Drain bo, manera nan ta bisa, e ta kita hopi energia fo'i bo, ku tur dia bo tin ku bai un sierto kaminda, kaminda bo sa ku tin konflikto pero no ta resolvé konfliktonan. Por ehèmpel, na trabou. Anto lo ta importante pa bo siña, anto mi ta kere, nos nos a enseñal kap ku nos yu bai ser un djis aki, pero ta importante pa bo siña bo mes, anto mi ta mi ke invitá tur hende realmente pa nos ban buska informashon over di Resolushon di konflikto. Manera bo ta menshoná e parti di konosé bo mes, e parti di no kore pa konflikto, paso mir'é komo algu positivo tambe. Hiba e konversashon ora kaminda bo mira ku tin un konflikto, eingelik tur oportunidat masha bunita presentá. Òf kaminda bo ta sinti, paso konflikto tin b'e por e ta kuminsá na un sintimentu, e sintimentu so ku e persona aki el a fayami. Enton na momentu ku bo sinti ku e persona ei a fayá bo, Sinti bo liber pa bo aserká i kuminsá pisa Bo sa mi tin un sintimentu. E manera ku bo ta formulá tambe bo bo manera komo bo aserkamentu ta hopi importante. Pasobra tin bes nos tin e echo di bo sa bo a hasi mi tal. Bo a komprendé bo ta bent'é mesora di e persona pero si bo bisa e persona por ehèmpel bo sa mi tin un sintimentu anto por ta mi sintimentu no ta kuadra ku bo a tratá mi tal i tal i tal anto esei el a hasi mi algu bo sa. I realisá ku ten un konflikto semper. E tekstu Nunka nunka nunka bo no ta kompletamente inosente. Si nos papia bo i di por ehèmpel e t-shirt ku mi ta splika e payamentá abou ei, m'a pikié un paribiá pa bo. M'a keda sin bisa bo un paribiá. M'a bisa bo un paribiá sin a splika mi mes. Ke men, mi tambe, e hecho ku mi a permití bo hasié, ke men e ta importante pa den konflikto semper nos keda mantené tambe. Fuera bo sa tende, bai pensa pa bo mes. Kiko ta ami su parti? Asta ora bo sinti ku ta e hende ei a faya abo, bai pensa pa bo mes, Kiko ami a hasi ku eigelik a kontribuí tambe na e konflikto aki? Bo sa, mi ke añadí un parti tambe, bo a bisa pa nos finalisá. Na momentu ku bo no a logra evitá un konflikto òf na promé ku bo drenta den e konflikto mes tambe, pensa promé. Camina por. So tin ora bo ta den un estado emocional cu ya bo ta good to go. Si? Pasobra manera bo sa a bisa den den principio tin ora bo ta saca cierto palabranan fo'i bo boca cu despues bo no por tuma nan bek. Ni mas e cuanto despensa y pordon bo pidi ya bo a machica e papel y caba. Ya? So bo a machica un papel na momento cu bo ke a strike bo no ta yele mas. Ya? Of e glas a kibra bo ta wurba leyme. Pero e sher e kono se disa e markanan te keda den dje dus hopi biaha um fulano na Kòrsou aki ti ora nos tin un un sierto aktitut ku ti ora nos nos sanger ta kayente ho nos sanger ta kayente nto ti ora ku mi mester badei sino mi no sti mi bon mi tin ku splike pero si ta un hende bo ta analisa prome ku bo ta renta den mout ei e hende aki ta un hende ku lo mi ke tin un relashon kune despues sea ta bo ruman bo mayor Bo ka sa bo vrij, amigu, promé ku bo spit tur e vùùr ei ku bo ta sinti riba bo kurason ku bo tin ku spit? Pensa promé. Tin ora tuma un pousa, ya. Drumi anochi riba dje sipor. Skibiele desnous mes pa bounti ki dje furia ei. Pasobra tin ora, ora di bin bèk kere ku nos a drenta te e konflikto, ma bai e an ku bo anto despues tòg a resultá ku hei mi tabata robes. Bo no sa kiko e palabranan ku bo a saka for bo boka ei ta hasi ku e otro persona. Esei ta un kos. I mi ta kere e loke ku ami loke laga tur hende kuné mas leu ku tur kos ta resolushon di konflikto. Anto nan e pone asin aki, mas ku resolve konflikto, pordon. Bo ta duna un hende òf bo ta duna no pa e hende, sino pa bo mes. E realidat ta ku kada bia ku bo drenta den konflikto i kada bia ku bo ta den e tenshon ei, den e hurt, pasobra na final nos no por bisa otro ku no ta ku e konflikto ei, e ta manera un papel ku bo ta skier tur dos banda. Kon ku bo hasié tur dos hende a sinti na un momentu dado, a sufri daño? Anto importante den e parti di resolushon, por duna e pordon ei, un ta pon otro bo ta sia. Bo ta sia de facto pa bo misti no ta bo ta keda carga. Ta bo lo keda tambe cu e sintimentu ke tu bay ei di algo cu ta pisa bo. Nos a menciona e parti di con cu bo ta keda e ta keda molustiá ke men. Asi e pa bo mes. Saca el amunchi, traha lemonade, sigui. Asina nos a yega pues, right, nos a yega asina aki na final di nos seshon awe. Reset Sessions. Nos ta kontentu ku bo por a kompañá nos. Mi ta spera ku den e seshon djawe tambe bo a haña algu, un kuminda pa pensamentu, algu ku por yuda bo den bo desaroyo personal. Kòrda ku nos ta sintá akinan no pa hunga perfekto, pasobra nos niun no ta perfekto. Pero netamente nos ke kompartí ku bo i asina tambe pa nos huntu komo komunidat ban pensa i reset netamente e kosnan ku ta stroba nos di ta un mihó komunidat, un mihó hende i un mihó